Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэрим! Эһиэхэ соҕуруу Корея диэтэххэ төбөҕүтүгэр туох киирэрий? Техника бастыҥа, бэртээхэй аныгы массыына, бастыҥ ырыаһыттар, кырасаабысса кыргыттар, кэрий аһа. Итэҕэйэҕит дуо эһиги Тыһыынча тоҕус сүүс биээн сыллардаахха Соҕуруу Корея дьонун олоҕун таһыма Африка дьадаҥы дойдуларын кытта биир таһымнааҕа. Ол кэннэ бу бүтэһик отутчака, төрдүнчака, биэһэнчэкэ сыл тухары күүстээх уларыта тутуу уонна хамсааһын барбыт. Билиҥҥи туругунан Соҕуруу Корея аан дойду сайдылаах дойдуларыттан биирдэстэрэ буолар. Дьонун-сэргэтин олоҕун таһыма олус үрдүк. Оттон кэриэтэр төһө сайдыылаахтарый диэн ыйытыкка эппиэттиир эбит буоллахха, бастатан туран, кинилэр киин куораттарын Сеул куораты көрүөххэ сөп. Сеул аныгылыы тутуулаах уон мөлүйүөн нэһилиэнньэлээх сүҥкэн улахан куорат. Төһө да таас мэндиэмэннээх дьиэлэр баар буоллаллар, Сеул күөх паарката, өлгөмнүк олордуллубут баараҕай мастара суох табыллыбат эбит. Дьон-сэргэ тутта-хапта, таҥна-симэнэ сылдьара киһи хараҕын олус үөрдэр. Хас биирдии киһиттэн туохха эрэ үчүгэйгэ үөрэниэхпитин сөп. Ол курдук хас биирдии араас дойду дьонуттан эмиэ туохха эрэ үөрэниэхпитин сөп. Холобура, Соҕуруу Корея дьонуттан, итиччэ кылгас кэм иһигэр сайдыы суолугар бигэтик үктэммит дьонтон туохха үөрэниэхпитин сөбүй биһиги? Бастакытынан, дьүккүөрдээх үлэһит буоларга. Кэрэйдэр олус үлэһит дьон. Нэдиэлэҕэ биирдэ өрүүллэр, сылга икки нэдиэлэ курдук уоппускалаахтар, эрдэһиттэр уонна тулуурдаахтар, уонна үлэни үчүгэй куһаҕан үлэ диэн сирбэттэр-талбаттар эбит. Кинилэргэ кэлии үлэһиттэр суоҕун кэриэтэ. Онон эдэр буоллун, эмэн буоллун араас хара үлэнэн дьарыгыралларын бэл кэрэйбэттэр. Иккиһинэн, ыраас буоларга. Кэрэйдэр ис-истэриттэн олус ыраас, чэбэр дьон. Куорат кииниттэн ыраатан кытыы олорор оройуоннарга тиийэн саамай боростуой кыра аһыыр сирдэригэр тиийдэххэ, остуолларын ып-ыраас үрүҥ тирээпкэнэн сотуохтара. Иһиттэрэ-хомуостара, маллара-саллара, муосталара барыта чып-чап курдук хомуллубут, сууллубут буолар. Үсүһүнэн, түргэн туттуулаах буоларга. Кэрэйдэр урут олус бытаан нус-хас дьон үһү. Онтон сайдыы суолугар үктэнэллэригэр салалтаттан улахан ыйаах киирэн үлэлииллэрин элбэппиттэр уонна түргэтиппиттэр. Түргэнник үлэлииллэр, элбэҕи ситиһэллэр. Дьыалата суох ууннанныы мээнэ хаамса сылдьыбаттар. Палли, Палли диэн түргэн-түргэн диэн итии күннээҕи олохторугар бигэтик киирэн бэйэ-бэйэлэрин күн аайы ыксатан тэтимирдэн биэрэллэр. Төрдүһүнэн, үөрэххэ дьулуһарга. Кэрэйдэр үөрэххэ олус дьаныардаахтар уонна олохторун тухары үөрэнэр дьону. Мөлүйүөнүнэн эдэр ыччат үөрэххэ талаһан, инженер идэтин баһылаан, дойдуларын аныгы технология өттүгэр аатыртахтара. Үтүө уонна өйдөөх киһи дьон үчүгэйин талан ылан бэйэтигэр иҥэринэр, көҕүсэр, сайдар. Онон күндү көрөөччүлэрим, билиибитин көрүүбүтүн хаҥатан сиринэн дойдунан айанныаххайыҥ. Омук сириттэн бастыҥын, үчүгэйин көрөммүт, бэйэбитигэр иҥэринэммит, ылынаммыт Сахабыт сирэ Россиябыт сайдыытын туһугар үлэлиэххэйин-хамсыаххайын диэн өҥөро хаалабын. Аныгыс нэдиэлэҕэ көрсүөххэлэрий.